Salam aleykum vatandaşlar. Bugünkü gepleşigimiz e, Saparmyrat Ataýewiç Niýazowyň e, ölen gününe bagyşlanyp, Saparmyratyň e, Saparmyrat Niýazowyň döwründe nähili politika alnyp baryldy, nähili kemçilikler boldy, şolar barada gürrüň edýäs. Annadurdy Hajyýew Atamyrat Saparow, Nurmuhammet Hanamow, soňam Winzetta bilen dowam edýäs gepleşigimize. Nurmuhammet Hanamow, sizden başlasak. Bolar. Sag boluň. Hemme diňleýjilere salowmaleýkim. Belki-de, Täze ýyla çenli görüşmeris. Hemmäňize ýetip gelýän täze ýylyňyz gutly bolsun. Hemmäňiz üçin düşümli ýyl bolsun. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Indi hakykat ýaňky şu aýdylan tema geçýäs. Nyýazow bilen has ýakyn tanşan döwrüm ýaňky meni Goçnaba başlyk edip bellänlerinden soň. Öň ýygnaklarda ýa bolmasa edilýän çykyşlarda görýädik, eşidýädik. Ýöne ýaňky aýdyşym ýaly ýakyndan tanyşanym, ýakyn we iş salyşan döwrüm Wosnapda başlyk bolup işlän döwrüm. Birinjiden-ä ýaňky Wosnaby bellenjek bolanda, ony ýaňky meň öňki başlygym Garagum sistemasynda işlämde Ata Çaryýew, Ata Nerýagty bolsun, aradan çykypdyr eşitdik. Şol meň başlygym hem mugallymym diýsem ýalňyş bolmaz. Ýaňky goşnawa şoň teklibi bilen hödürlendim. Nyýazowam şony kabul etdi. Onnoň bellenmezden öň meň bilen bir duşup, bir soraglar berişdirdi, nähili alyp barjakmy, tan, bilýänmi ol işleri, Menem aýtdym, men Garagumstroý ol ýaňky Soýuz ministerstwosyna bagly ministerstw neme glawdy, şoň orunbasary höküminde üpjünçilik meselesini alyp barýardym. Üpjünçilik meselesi hem ýaňky esasy Moskwaň üstünden, suw ministrligi, SSR-iň suw ministrliginden çözülýärdi. Näme üçin diýseňiz, Garagumçytroý oňa baglydy. Şonda iş salşanda köp meseleler, näme üçin diýseňiz, Garagumkanal ol özbaşdak bir bir has üýtgeşik obýekt. Şonuň üçin bir topar gidrosooruženiýalar bardy. Oň oňa edilýän ýaňky enjamlar metal bolsun, sement bolsun ýaman uly mikdarda gitýärdi. Şonuň üçin ýöne normatiw bilen o obýektleri ýapyp bolmaýardy. Şo gün şo meseläni artykmaç almak üçin Gosnaba, Gosplana, Soýuza, Soýuzyň Gosplanyna, Gosnabna çykmaly bolýardy. Proýektler bilen görkezip, ina, hakykatdan gerek zat, biz ýöne özümizden tapyp, tapyp ýören zadymyz däl. Hakykatdan proýekt boýunça gerek zatlar diýip, şeýdip, şonuň üçin Gosnabyň sistemasynam Gospanyň az-owlak döze shemasyna tanyş bolup, işi, alyp barýan işlerini bilýärdim. Şo zatlary gürrüň berdim, ony bolýa, ony ýalak bolsa, onda Gosnaba başlyk edip seni belleýäs, ýöne mejlis tekli, indi ýaňaky biziň teklibimizi kararlaşdyrmaly diýip aýtdy, bolýa diýşip, şonda birinji gezek duşdum. Indi näme aýtjak bolýan? Ýaňky Nyýazow, Gosnap bilen Minfini özüm kurir desjek diýdi eýleki orunbasarlaryna. Näme üçin diýseňiz, her orunbasar bir pudagy kurir desýärdi-dä. Şoň üçin orunbasarlaň birine bersem, ol ýorgany öz üstüne çeker diýip, Şonuň ýaly gürrüň edip, ol diňe bir pudagy işlemeli däl, bu iki sistema, iki ministrerstwo indi Wosnaba ministrerstwo hökmünde neme deňleşdirilýärdi. Bu iki pudagy özüm kurýirzetjek, şonuň üçin hemme galan eýleki ministrerstwolara, eýleki pudaklara deň serediler ýaly diýip, şeýdip özi kurýirzetdi. Şonuň üçin şo mesele boýunça aram-aram çagyrýardy, bir umumy ýagdaýlary aýdyp, ýaňky habar bermelidi Nyýazowa. Ýöne esasam, has ýakyndan, ki, Sowet Soýuzy dargandan soň, Türkmenistanymyz özbaşdygyny gazanandan soň işler has agyrlaşdy. Näme üçin diýseňiz, Soýuz döwründe näme-de bolsa Soýuz üstünden Ýaňky umumy berilýän fondlar bardy. Gurluşyk materialy bolsun, tehnika bolsun ýa başga zatlar bolsun, gosnaba degişli zatlaryň hemmesi ýaňky soýuzny ministrerstwodan çözülýärdi ýa gosnap bolanda gosnap soýuzdan çözülýärdi. Şonuň üçin soýuz dargandan soň bu aragatnaşyklar kesildi. Täzeden hemme döwletler bilen Nireden näme alýan bolsak täzeden bu ýol açmaly boldy. Näme üçin diýseňiz şo döwürde bir topar döwletler öňki soýuz wagtly respublikalar nireden näme alýanynam bilenokdylar. Näme üçin diýseňiz na uly dawa bagyşlaň uly dawa şo döwürde Ukraina bilen boldy. Näme üçin diýseňiz Türkmenistanyň gazyny Ukrainada berilýärdi ýöne muň hemmesine Sanki Gazprom seretýärdi. A Ukraina bolsa biz Türkmenistanda bilemizok, biz diňe Orsýetden, Gazpromdan alýas, siziň gazyňyz barada biziň habarymyz ýok diýip şeýdip Türkmenistan bilen aragatnaşygy o mesele boýunça seretmek islemedi. Şoň üçin uly hereketler edip Ýaňky Orsýetiň, bu döwründe indi Soýuz aýryldy, Orsýetiň Energiýa ministerstwesine baglydy neme Gazpromyň. Şo mahal oň ýolbaşçysy Çernomyrdindi. Tatarýowam ýaňky premýer ministriň orunbasary bolansoň şo meseleler boýunça Moskwa gatnaşyp Çernomyrdy bilen kän dawalaşyp zat edip na şu mukdarda biziň gazymyz ahyry soňunda boýun aldylar, şu mukdarda Türkmenistanyň gazy Ukraina gitýär diýip resmi hat berdiler. Şol hat boýunça onuň Ukraina bilenem aragatnaşyklar ikitaraplaýyn söwda aragatnaşygy protokollaşdyrylyp işlenip başlandy. Edil şon ýaly hem eýleki soýuza bagly öňki respublikalar bilen diňe Pribaltika ýokdy arasynda galan hemme döwletler bardy. Şolar bilen hemmesi bilen ýaňky şular ýaly aragatnaşyklar protokollaşdyrylyp Türkmenistandan näme berilmeli, Türkmenistan näme almaly o döwletlerden, o respublikalardan, şolar ýaly uly iş geçirildi. Esasy ýaňky Nyýazowyň orunbasarlary, ýöne olar bilen delegasiýa Gosnap, Mintorg hem eýleki pudaklardan ýolbaşçylar gatnaşyp, şeýdip şolar ýaly protokollaşdyryp, almaly-bermeli meseleler kanunlaşdyryldy. Ondan soň ýerine ýetirilişi her hepdede bir gezek Nyýazowa baryp ýaňky habar bermelidi. Näme üçin biz, näme üçin diýseňiz, ýaňky protokollaryň ýerine ýetirilişini, Türkmenistandan näme-näçe gidipdir, Türkmenistana näme-näçe gelipdir, Şony hemmesini Goçnap kontrol etmeli boldy. Kontrola ýüklendi Nyýazowyň görkezmesi boýunça. Ondan şu mesele boýunça hepdede bir gezek, kime näçe berileni barada, kimden näme alynýany barada, kemçiligi barmy ýa doly ýerine ýetirilýärmi diýip şeýdip Nyýazowa habar ýetirmeli boldy. Şo, şoň üçin şo döwürde, ýaňky togsan ikiden başlap, tä men ilçi bolup gitýänçäm togsan dördüň ortalaryna çenli Şolar ýaly Nyýazow bilen hepdede bir gezek diýen ýaly kämahal bir başga bir meseleler boýunça oň wagty bolmasa ýa bir erip gitýän bolsa diňe şu döwürde baramokdyň ýanyna. Ýogsa galan wagty baryp şolar ýaly habar berilýär. Şo döwürde has ýakyndan tanadym Nyýazowy. Umumy Nyýazow diýilýän adam Daştöweregi bilen deňeşdirilende, Daştöweregi diýemde orunbasarlary bardy bir topar ýaňky Esasy nimeräkleriniň ýakynlaşdyrylýanyň biri Rejep Saparowdy, ondan Ýolly Gurbanmyradowdy, şolar ýaly orunbasarlary bilen deňeşdirilende akyl boýunça has ýokarydy. Näme üçin diýseň ol samsyk adam derýar däl, akyly ýerinde adamdy. Ýöne ol akylyny hakykatdan ulanmaly ýoly bilen ulanmady. Diňe öz şahsy kulty boýunça şo öz şahsy kultyny galdyrmak hem özüni bir patyşa hökmünde Türkmenistanda görkezmek diňe şo ýola ulandy. Gynansagam. Näme üçin diýseňiz, Nyýazow hakykatdan hem ilki ýyllarda soýuz dargaýanda, biz oňa dogrusyny aýtsak ynandyk. Näme üçin ynandyk? Aý bu ýetim adam, ýaşlykda horluk çeken, enesi-atasy ýogalan, Ýaňky atasy uruş watan ikinji watan urşunda ejesem ýaňky Aşgabatdaky bolan uly ýerranmada ýogalan beýleki doganlar zatlary bilen şoň üçin ol dogan garyndaşlaram ony almandyrlar terbiýe etmäne özlerine dedde oňa beripdirler. Detdomda önüp-ösen, horluk çeken, şo horluk çeken adam halkyň horlugynam düşüner diýip, şo pikirde biz ynandyk oňa. Ýöne gynansagam, gysga döwürde biziň ýalňyşanymyzy bilip ugradyk. Näme üçin diýseňiz, oň etýän hereketleri, başda eden hereketlerem, hemmesi diňe ýaňky öz kürsesinde oturan ýerinde güýçlenmek, aýakda berk durmak, Hemme pudaklary gowy edip eline alyp, diňe şoň gepi ýörär ýaly, şon ýaly sistemany gurdy. O diňe o sistemany guran bilenem köşeşmedi. Esasy halkyň gözüni gorkuzyp, diňe şo näme diýse, lepbeý diýer ýaly, şolar ýaly sistema ýol aldy. O-da şu güne çenli dowam etýär gynansagam. Näme üçin diýseňiz, Ýene bir mesele getirjek bolýan ýaňkyň akyly barada. Uly Türkmenistan boýunça aktiwler bolanda, uly ýygnaklar bolanda, oňa diňe ýaňky Mejlisiň deputatlary däl, olaram gatnaşýardy, hemme orunbasarlary gatnaşýardy, ministrler, eliki ýol respublika pudaklaryň, respublika degişli pudaklaryň ýolbaşçylary gatnaşýardy. we welaýat häkimleri, has uly bolanda etrap häkimlerine çenlem gatnaşýardylar. Şolar ýaly ýygnaga oňa ýörite gowy edip dolduryp bir spraska taýynlaýardyk. Umumy Türkmenistana gelen zatlary barada şo şol sebäp bilen nähili problemalar çözülýär, nähili problemalar bar diýip şolar ýaly sprawkany esasy ýaňa ýene-de Gosnaba berilýärdi. Ýaňky diňe gda meselesi boýunça Mintorg taýynlaýardy, a ýaňky eýleki hemme meseleler boýunça, beýleki respublikalar bilen aragatnaşyk meseleleri boýunça Gosnab taýynlaýardy. Şo taýynlap erten sprawkamy Görkezip aýdyp ugramda, esasyrak, indi stawkaň elli, altmyş prosentini aýdamda, Hä, boldy, boldy, dowam et, beýleki meselä geçdi, şeýdip kesýärdi. Men ilki pikir etýärdim, bi, bi wagty az bolansoň howlukýarmy, nämemikä diýip. Onnoň, ýöne görsem, ertesi ýygnakda şo meň berýän sprawkamy doly ulanýar. Doly men oňa aýdyp ýetişmän soňam. Bu näme üçin diýseňiz, derrew şo diýýän zadyňa düşünýärdi. Bu şo akylynyň ýerindedigini aýtjak bolýar. Ýöne edil şon ýaly sprawkanam ýaňky Rejep Saparow getirdi ýaly. Oňa ertemde aýdyp ugramda, Hä, dur, entäk, şu mesele boýunça sen maňa şun ýaly sprawkany et, bu mesele boýunça mun ýaly sprawkany et diýip, şoňa düşünmän bir topar ýene goşmaça, Nyýazowa diňe biri ýetýärdi. Muňa bolsa goşmaça şo sprawkaň üstünden ýene on sprawka etmeli bolýardy. Onda ynha, şu deňeşdirjek bolýan-da, hakykatdan hem ol samsyk adam ýa akylsyz adam däldi. Ýöne, öňem aýdyp geçdim, häzirem ýene gaýtalajak bolýan, ol akylyny başga ýola ulandy. O ýolunam biz şu gün görüp ýörüs. Näme üçin diýseňiz, oňa oň ýerine geçen adamlar, ilk-ä Gurbanmyrat, ýaňky Berdimuhamedow, soňam bolsa ogly Serdar,

Spasiba. Aga Winzetta sizem bir öz pikiriňizi aýdyp geçseňiz. Salowmaleýkumlar hemmäňize. Salowmaleýkum watandaşlar. Men men öz wagtymda şu taýda hem häzir hem türkçe türkmençe diýjek hem orsça. Öz wagtymda wezipe almadyk, zat etmedik. Ýöne biz şu garaýşymyz Şu taýda ýaşan wagtymyzda men şony aýtjak bolýan. Kyn wagtlardy, dogrudan hem kyn wagtlardy. On ýylyň içinde, şu näme togsan bir ýyldan iki müň ýyl birinji ýyla çenli, şu haçanda şu Ruhnama doktrinasy çykanda, on ýylyň içinde şahsyýet kultuny döretdi, ýöne ýönekeý sözde diýsek diktatura. Esasy aýdanda Andurdam aga aýdyp geçdi,

şu intelligensiýa giden wagty biz düşünýäs, o meni ýadyma düşýär şunuň ýaly söz diýýär, türkmeniň ganyna diýýär, balet ýokdy diýýär. Balet ýokdy türkmeniň ganyna diýýär. Balet ýapdylar, operany ýapdylar, teatrlar ýarym o zat işleýärdiler. Esasy zadam ylym akademiýasyny ýapdylar. Akademiýa nauk byla pomnuşli, tak skazat, uništožena. Ýokdy şo taýda. Ondan başga-da bilim sistemasyny dagatdy. Bilim sistemasy dokuz klas obrazowaniýa etdi, zat etdi. O Adam çagalaram mekdebi gutaranlar daşary ýurtda on klas bolmasa biz hemmämizem şo wagt ýadyma düşýändiris on klasy bolmasa instituda dalan akdylar bilim sistemasyny kak skazat nakarnýu prosto prosto on uniştožil näme döretdi döretdi şeýle bir elitany

Ilitgeler-de zat-da ýaşatdyrýardylar. Nämedir iş aljak bolsaň, näme, üç sanyk arkaňy ýazmaly. Üç sanyk arkaňy ýazaňda, kim arassa türkmen bolmaly. Arassa türkmen bol, tireparazlyk döredip başladylar zat edip. Arassa türkmen bol. Soň bu arassa türkmenleriňem näme, soňuny olaram türmede basdylar. Arassa bolsun, arassa bolmasyn, näçe adamlar, dogry diýdiň Andurdy aga, Türmeden basdylar, zat etdiler. Daže şu halkyň arasynda şeýle bir zat bardy, türmede oturmadyk türkmen däl diýerdiler. Gynansak-da şundalyk zadam diýerdiler bara. Esasy zat näme şu taýdan men diýjek bolýan zadym, türmelerde, zatlarda ine biziň şu Esasy şu basylan biziň elitamyz zadymyz owadan ady gowy owadan depe dip ady bardy ýöne ol owadan depäni bara konslager ýalak ullandylar bara adyna garamazdan žurnalistler ýokdy olar hemmesi gitdiler türkmen halkyň üstünden bara polnusty prosta eksperiment geçiren ýalak boldyda meň pikirimçe meň pikirimçe şeýle eksperiment geçirdiler şu türkmeniň medeniýetini Türkmeniň şu milli bu zatlary döretmediler. Gaýtym ony zyňyp ruhnama çykardylar. Näme diýsem. Şondaky zat men biziň ine men daşyndan göremde şondalyk zat diýip geçdi. Sag boluň. Minnetdar. Täşli zakmyň sizem öz pikiriňizi goşup geçseňiz. Nursoltan. Salamaleýkum hemmäňize. Salamaleýkum watandaşlar. Öz gezegimde şu iki müň ikinji ýyla çenli näme bolandygyny aýdyp berip bilýän. Men şo döwürlerde Kolhozçylyk institutynda işleýärdim, dosent, kandidat nauk. Ýigrimi ýyllap işledim. Şu ýaňy Annadurdy aýdyp geçdi. Umuman, administratiwna buýruk sistema geçip başlady. Dilinde bazar ykdysadyýete geçýäs diýip aýdylýardy hemme ýerde, ýöne Praktikada kem-kemden hemme pudaklary buýruk sistema geçip başlady. Biz şony institutda-da görüp otyrdyk. Bize şu okuw meselesinde sagatlary aýyryp, gysgaldyp, predmetleri, dersleri aýyryp, gysgaldyp, onnoň mekdepleri, mysal üçin, dokuz ýyllyk etdiler, institutlary iki-üç, medinstitutda ýedi ýyl öň okudylýardy. Bäş ýyla düşürdiler. Şeýdip kem-kemden nesiliň aňyny aldylar, akylyny aldylar, bilim almaga hukugyny mahrum etdiler. Näme üçin? Näme sebäpli? Näçe bilimsiz bolsa halk, millet, şonça-da ony ulanyp bolýar, manipulirowat edip bolýar. Kellelerine näme guýsaň, şony hakykatmyka diýip alýarlar şu adamlar. Şo mesele, şo maksady bilen edilen bolmaly. Ýagny Wendetta dogry aýtdy, eksperiment ýaly ýa-da poligon ýaly. Eger-de her kim öz ýerinde, öz işleýän ýerinde, öýünde wagtyny, hak-hukugyny talap edip bilse, şonda bu ýagdaýa düşmezmika diýen meň pikirim boýunça. Ynha, mysal getireýin, ýadyňyza düşýän bolsa, çärelere alyp gidip başladylar şo döwürlerde okuwçylary mekdepden institutdan studentleri bir gezek ýigrimi sekizinji dekabrmydy ýaman sowukdy geýinseňem üşeýäňdä daşary çyksaň bizi şo baýyrlara ugradyp şo taýda agaç ekdirýärdiler bazar güni özem praznik boljak günlerde hemmäňiz hemmäňiz barmaly diýip kafedrada şeýle buýruk geldi men şo taýa baramda Çagajyklar, biz olara çagajyklar diýýäris daşy ýa studentler biz üçin öz çagamyz ýaly üşäp duran ýerlerine sandyrap titräp ýene-de gazyp börler ekip börler bizem şoňa nadżiratel ýaly seretmeli kowmaly sanamaly gygyrmaly şuny ýaly bizden talap edýärdiler bizem Men ony hiç haçan gowy görmeýärdim i ony bilýärdiler rukowostwo. Soň seretsem barlygam geldi daž ýokardan ministrler, wise premýerler bir topar neme maşynlar gelip telewideniýe düşürýän bolmalyda aýlanyp ýörler. Soň biziň ýanymyza geçende Käbirleri meň bilen öň student neme bolansoň, duransoň salamlaşdym men olar bilen. Rektorym geçip barýar. Olaram maňa salam berdiler, onsoň gowumysyňyz diýende, menem şükür ýagşy, ine görýäňizmi, aýal maşgala şu sowukda çagalary Tejemeli ol durus diýip şeý diýdim. Ýöne bu diýdim, birinjiden-ä şo döwürde uje bilip galdyk, hemmämiz gördügem. Köp ekilen agaçlaň köpüsi gura, guraýandygyny, wagtyny, dogry wagtynda ekilmedigi üçin, seredilmegi üçin Ýöne yzly-yzyna satyn alýarlar, şuny eşitdik. Özem gymmat bahaly Yrandanmy bir ýerden ýolkalar alyp ekilýärdi. Muň bir effektiwnosty barmy, ýokmy diýip soradym-da, şoň üçin meň pikirim boýunça çepuhoý zanimaýmysy diýemde, rektor şonda diýdi, Aý göreris göreris diýip geçdiler şeýdip. Ertesi ýene-de sapaga irden barýan, ýolda mugallymlar täjigürse Sadakum salam aleýkum spasibo diýip geçip barýarlar. Menem näme boldy diýip kafedra barsam, gijä gaç ýygnak bolupdyr, aýal maşgalalary nämä çykarmaly däl diýip. Şo ýowaramy, çäremi. Diýmek, aýtsaň nemesi netijesi bolýan eken. Ýerlerde her kim özi düşündirip gygyrmaly. düşündirip, logiki taýdan näme üçin bu bolanak diýip aýdylsa, bu ýerine ýetirip bolýan eken. Ýöne şu ýerde Nyýazowyň döwründe nähili üýtgeşmeler boldy diýilende, esasy bellemeli zat, mysal üçin, prokuratura Men hemişe-de şony aýdýan, hemişe nadzornyý organdy. Nadzornyý diýmek, gözegçilik edýän organ bolmaly. Şo döwürde Atajanowa baş prokuror bolansoň, aslynda şol ne spesialist, şol nadzornyý neme funksiýadan karatelnyý funksiýa öwürdi prokuraturany. Yzarlamak maksady bilen döredilen prokuratura döredildi. Mundan başga, şo döwürlerden başlap, ýaňky Andurdyň aýdyşy ýaly, eger bir Amanow diýen biri bir zat günäkär bolsa, başgaça pikirlenýän bolsa, derrew şoň hemme garyndaşlaryny, tanyşlaryny, dostlaryny soraga çekip, Eger soraglarda ýalakalyk etmese, Aha, biem potensialnyý başgaça pikirlenýän bolmagy mümkin diýip yzarlamalara sezewar bolýadylar şo garyndaşlar. Mundan başga, ýene-de prokuratura, polisiýa, beýleki silowikler öz işini ýerine ýetirmäni, sebäbi olaryň köpüsi doly bilim almansoň, tejribeleri bolmansoň, kwalifikasiýasy bolmansoň, Olar ilki başda şo ýalakalyk etseň, şonda ýeriňe galýaň, kresloňa galýaň, wezipäňe galýaň diýip, diňe şony sürüp başladylar. Hemme ýerde, hemme ugurlarda, hemme pudaklarda. Şeýdibem kem-kemden bu sistemany dargatdylar. Öňki bar baýlyklarymyzy. Näme diýseňem öň her hili gowy gowy položitel nemelerimiz bardy, tejribelerimiz ýetişen kwalifisirny neme spesialistlerimiz bardy. Şolaň hemmesini dargadyp täze gelen nesili başgaça terbiýe berip başladylar hemme pudaklarda. Ykdysadyýet bolsun, syýaset bolsun ýa-da medeniýet bolsun. Iki müň ýedinji ýylda Berdimuhamedow gelensoň Olam şony dökmäni şony ösdürip başlady. Ina şuny aýtjak. Atamyrat Saparow söz sizde. Salowmaleýkim hormatly watandaşlar. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmyrat Nyýazow hakda gürrüň alyp barýas. Ýagny Saparmyrat Nyýazow wezipä geçende men ýedi ýaşly oglandym. Menä bu günki günem kyrka ýakynlaşdym. Emma şondan bäri käbir meselelere düşünmedik ýerlerim bar hatda birnäçe soraglara jogap tapmadyk ýerlerimem bar, hatda haýran galdyrýan faktorlaram ýüze çykdy. Ilki bilen başlalyň, Nyýazowyň familiýasy, ýagny Nyýazow. Oba mekdeplerde ýedi arkasyny öwretdiler Nyýazowyň, emma şu ýerde Nyýaz atly şahsyýet hiç hili ýagdaýda geçenak. Annaly Çozgun, Abyly baý, Taňryberdi baý, Artyk baý, Annanyýaz, Hawa, Atamyrat, emma Nyýaz diýen at ýok. Men özümden mysal alsam, mana, Atamyrat Saparow. Kakamyň kakasynyň ady Sapar bolan. Men şonuň adyny göterýän. Saparow, ýagny familiýa edip aldym. Diýmek, ata-babalaryna hormat goýmadyk bir şahsyýet diýsek, ýalňyşmarys. Ýalňyşmarys diýip pikir edýän. Ýene bir haýran galdyrýan mesele, Nyýazow SSR döwrüne, Erbet döwür, ýagny hatda kitaplarynyň käbir ýerlerinde aždarhalyk döwri diýip atlandyran ýerleri-de bar. Emma oýlanyp görsek, şo aždarhalyk döwrüniň esasynda, ýagny ýaşulular belläp geçdi, Eý, şul ýetim garyndaş hiç zady ýok, şuna kömek edeliň zat diýip, şo derejä ýetiren SSR döwri dälmi, SSR hökümeti dälmi? Ýagny iýen saçagyňa tüýkürmek diýip, men şoň ýaly düşünýän. Ondan başga ýene watandaşlarymyzyň haýran galdyrýan hereketleri bar ana ýutubda tiktok wideolarda Nyýasuň suraty goýulsa ýa şonuň wideolary bolsa aý Beýik Serdarymyz ýatan ýeri iň ýagty bolsun waý atamyz waý onymyz munymyz elbetde ol olaryň pikiri oba pikirine garyşamok emma emma şol adamlary ýagny nähili diýsem ýatkeşligi örän gysga adamlar diýip biljek. Sebäbi bir günde, bir günüň içinde on bäş müň sany medisina işgäri sokraşat eden adam. Medisina diýmek näme? Bul saglyk diýmek, watandaşlar. Ýagny Türkmenistanda saglyk gerek däl diýen manyny berýär bir günde on bäş müň sany medisina işgärini işden boşatmak. Ýadyňyzdan çykaýdy öýtýän, garrylaryň pensiýalary kesildi. Ýadyňyzdan çykdymy? Diýmek, gysga ýatkeşligiňiz bar. Näme Türkmenistan indi garrylaryna pensiýa berip bilmez ýaly döwletmi? Tebigy resurslarymyza seretsek. Indi meni has haýran galdyrýan mesele, Ruhnama kitabynda näme diýer? Üç gezek Ruhnamany okan adam jennete girer diýer, men Alla diýer haýyş etdim şony diýer. Indi logika tarapdan kellämizi işledip seretsek diýmek Alla bilen şertnama ýagny kontrakt baglaşan şahsyýet diýip aýdyp biles ýagny men aýtsam Annadurdy aga meniň adymdan bir adam barjak sen şoňa bir bäş on manat pul beräýsene diýip ýa Nurmuhammet aga meniň adymdan bir adam barjakdyr bir garnyny doýuryp goýberäý diýip edil bir kontakta giren ýaly düşünmeli bolýas üç gezek ruhnamany okan adam jennetiň gapysy açylýa şoňa bul Gülkünç dälmi watandaşlar? Hawa bu günki gün ýene ýene meni has bir haýran galdyrýan zat, bolýam ilkinji Türkmenistanyň prezidenti döwlet esaslandyryjy hawa beýik Serdarymyz Türkmenbaşy ýene ýeneler ýene ýeneler indi gabry, mazary meselesinde rusçalap aýdanda mogila alyň ene Fidel Kastro Kubada Kim barsa barabermeli mazaryna açykdyr. Ine, Özbegistanyň prezidentam edil Yslam Karimow, Nyýazow bilen deň derejede, deň titulda. Samarkantda mazary dur, hiç hili ne post bar, ne početny çasowoý neme bar, arkaýyn barabermeli. Rossiýada Nowodewiçi kladbişçedana Ýelsin ýatyr, arkaýyn barabermeli. Emma biziňkide početny karawul, eli garawul, näme, awtomatly durýa, gelme, gelseň ataryn diýip. Näme sebäpden? Sebäbi Eden etdilikler belli hatda hatda mazaryndan ar almasyn halk diýip häli bu gün hatda mazaryny gorap saklap gelip otyrlar emma men näme üçindir näme üçindir şu wideolarda tiktok wideolarda ýutub wideolarda waý atamyz waý babamyz oba sen bolsaň başgaça bolardy waý sen ölmeli däldiň sen ýaşamalydyň diýip ýazýan adamlary nebsim agraýar sögejek däl men bul olaryň şahsy pikiri men sögejek däl ýöne nebsim agraýar Näderejede ýat geçleňiz gysga eken? Näderejede? Ýaňky belläp geçişim ýaly, bir günüň içinde on bäş müň medisina işgärini sokraşýat etmek, işden aýyrmak. Diýmek, türkmen halky ölewersin kesellikden, emma döwletiň býujetine zyýan ýetirmesin diýen manyda edilen iş bu günki gün gerek boldumy? Soldatlary ýadyňyzda bolsa, gaýylaryň ýerine goýup, köp iş ýerlerine soldatlary alyp, Dogry dälmi? Hakyky aýtjaklarym şulardan ybarat watandaşlar, oýlanyp pikirleniň, wideolarda bir zat ýazmazymyzdan öň pikirledip görüň, meniň şu ýazyp oturanym şul adama mynasypmy, dälmi diýip bir azrak bir geçmişe serediň, geçmişi bolmadygyň geljegi bolmaz diýe men özüm on ýaşym on ýaşymda wagtym çörek oçurynda gijeläp ýatýatym. Dogry. Aý Türkmenistan garaşsyz boldy, bugdaý ekilmedi, ekdik diýip ýalňyş maglumat berdiler, hasabat berdiler, çörek gytçylygy boldy. Emma düzedilmeli dälmi? Häligi gün şo sistema dowam edip gelip otyr. Düýbüni goýan, esaslandyran kim? Şo öwüp kommentariýa ýazýan Saparmyrat Ataýew Şnyýazow diýen adamdyr. Şu zadyň düýbüni esaslandyryjy, diktaturanyň düýbüni goýujy, fundamentini esaslandyryjy şol şahsyýetdir. Üns bereniňiz üçin köp-köp sag boluň, aýtjaklarym şulardan ybarat. Sag bolun. Vinzetta ýene bir söz almak isleýär. Ha, ter söz akym aýdyp beriň. 15 müň medisinski sestralar diýdiň, dogry biz bar şu barada Nurhan Çaryýewiç ýadyňyzda bar bolsa köp neme press relizleri ýazdyk, onuň halkara guramalara ýüzlendik. Şol sanda neme barada-da sokraşeniýa edilen beýleki onuň pensionerler barada-da Bu näme üçin edilenini dogry aýtdyň ýaňy, sebäbi uje adamyň akyly üýtgäp başlady. Ýaňky seň aýdyşyň ýaly Alla bilen deň özüni görýärdi. Nurhat Çereç ýadyňyzda bar bolsa bir parat gününi men şu nemäni ýagşy özüm aýyrdym diýen ýaly şon ýaly bir zatlar çykyş edip aýtdy ýadyňyzda bar bolsa. Ol diňe aýranokdamy, esezip bagty ýagdyrybam bilýärdi ýagşy. Şu gün gurak güni, bu ýaňky hasylymyza zyýan betiräýmesin, men ýagyş ýagdyrýan diýip, ýagyş ýagdyrýardy. Ýa onjak Musaýewiň aýdyşy ýaly, Hindistana bir zyýarat bile baranda, Nyýazowyň şeýle bir güýji bardy, kabinetine otyrkak birden bir siňek uçup geldi. Şoňa Hylt diýdi welin, pat etdi-de siňek öläýdi diýýä. Dükandäki ýolbaşçylar geň görüp muň aýtýan zady näme diýip, şol ýaly masgaraçylyga-da geldik ahyryn. Şolar ýaly zatlaram bolup geçdi. Indi gören bolsaň. Aýtsaň, aýtsaň gülkünç ýaly bolýan, ýöne bu gülmeli däl, muny gynanmaly, aglamaly diýseňem ýalňyş däl. Gowy sebäbi. Ýene başda täze ýurtda ýaňky on bäş müň diýenini maňa-da ýatlatdy. Ol diňe on bäş müň işgärler heläk boldy diýeli-le. Ýöne şo on bäş müň näçe adama saglygyny gorýardy, näçe adama peýda berýärdi, Şol adamlar, ynha, olaram horluga galdy. Indi şolaň bir topary öz wagtynda medisina hyzmatyny görübilmedik adamlar ýogaldy gitdi. Ynha, Nyýazowyň etýäni diňe on bäş müň adam däl. O on bäş müň arkasynda ýüz elli müň bolmagy mümkin. Düşünýäňizmi, nähili zyýan? Ol diňe bir mesele. Ondan bagyşlaň, mümkin bolsa men ýene bir goşjak zadym bar, ýaňy başda aýdamda birazjyk howlukdymmy nämemi, soň ondan Annadurdy aýdanda-da ýadyma düşdi, Stalin barada diýende, bir uly ýygnakda, ýaňky uly respublikan aktiwynda, o ýaňky etrap häkimlerine çenli gatnaşýardy. Şo uly aktiwda Ýaňky Nyýazow bir zat diýdi. Men diýdi, Staliniň kitabyny okýan, Stalini öwrenýän diýdi-de. Ondan şo ýerde ýygnakda näme hemişe olar ýaly ýygnak bolanda zat edende bir deň-duşuň näme etýän, habarlaşýan ýa duşýan ýa bile pikir alyşýan adam bilen ýan-ýana oturýaň-da. Şonda şeý diýdi, ol Ýanymdaky oturanyň adynam aýdyp oturjak däl, şu mahala çenlem dogan-garyndaşlaryna azar bermekleri mümkin. Şonuň üçin aýdamok. Bir-birimize seredişdik-de, Hä, bi otuz ýedinji ýyla getirjeg-ow diýdik. Şonda, şo şeý diýende, öňem bir topar hereketleri bilen düwdürýär-de, Şoň üçin men ýaňky Annadurdyň Stalin diýenini şu waka ýadyma düşdi. Şonda entek o döwürler togsanjy ýylyň birinji ýarymydy, men entek ilçi bolup gitmäkäm. Şo döwürde eýýäm özüniň şo Stalin ýoluna geçjegini aýtdy şo pikiri bilen. Ine, şony aýtjakdym. Onnoňam Nyýazowy bir şo barada Ilçi bolup işleýän döwrümde ýaňy dogry aýtdy oglanlar, Akademiýa nauk ýapdy, sirki, baleti, ondan operany, şu zatlar ýapylanda ýaňky ilçileň arasynda bir duşuşyklar bolýarda bir döwletiň garaşsyz günlügine priýom etýärler, hemme ilçileri çagyrýarlar. Esasam ýaňky günbatar döwletleň ilçileri Meni görende soraýardy, Bu o nähili bolýa, näme üçin bi bular ýaly sungat ugrundan ýapylýa, akademiýa nauk ýapylýa, ol bir uly ýalňyşlyk ahyryn diýip soranda, Şo döwürde ýer açylanok, ýere gireňok. Nähili düşündirjegiňi bileňok. Ýamanlap otursaň-a ol ilçi, sen ilçi bolup ýörkäň ony diýmäne hakyň ýok. Näme üçin diýseň sen prezidentiň wekili höküminde o döwletde. Onda sen açykçan etýän hereketlerini ýalňyş diýseň edil şo mahal oppozisiýa geçäýmeli. Ýa bolmasa seni yzyna çagyrarlar, onda nirden çykjagyň belli zat. Şo diýýän-ä şolar ýaly ýagdaýlara getirýärdi etýän hereketleri bilen. Ýöne umumy, dogry aýdyldy, ýaňky intelligensiýany ýok etdi. Ylymy ýok etdi, bilimi ýok etdi. Mekdepler hakykatdanam on bir ýyllykdan sekiz ýyllyga geldi, bir topar esasy predmetler raýlynyp Ruhnama öwrenilip ugrady, diňe esasy şol esasy predmet bolup galdy. Onnoň ýokary bilim jaýlary, institutlary, uniwersitetleri Medinstitut ýedi ýyl okaýardy. Ýedi ýyl okap diplom alýardylar medinstitutda okaýanlar. Hemmesini iki ýyla getirdi. Iki ýylda näme öwrenibiler? Uniwersiteti gutaran adam, ýaşlar ondan ol nähili spesialist bolubiler? Ynha şeýdip döwleti dargatdy. Onam dogry Berdimuhamedow prezident bolanda käbir bilim ugruny, ilim ugruny ýerine ýetirdi. Hakykytanam pensiýany, garylaň pensiýasyny näme etdi, ýene öňküsine getirdi, öňki ýagdaýa. Ýöne umumy hemme galan erbet ýollaryny Takyk öňem aýdyp geçdim. Dowam etdiler. Oglam şu gün dowam etýä. Inna iň soňky aýal maşgalalara garşy edilen hereketleri dagy ýöne kellä girerýär zat däl. Bir çiwilizowny döwletde, hakykatdanam biz döwletimizi demokratik döwleti diýip hasap etýäs. Iň bolmanda konstitusiýada ýazylgy şeýle. Ýöne edilýän hereketler oňa gabat gelenok. Ine gysga ýeneje öňki aýdanyma goşan goşjak bolýanym şu zatlar. Düşnükli sag boluň. Täşe zakon söz sizde mikrofonyňyzy açyň. Men bir zat goşup Hawa. Şu ýerde razajyk goşaýyn. Käbir ýaşlar düşünmäni aýdýarlar. Şu Nyýazow o döwürde birnäçe ýaňy aýtdylar duz, gaz beýleki zatlary mugt berdi. Posobiýalar beýleki zatlar. Şu ýerde nämäni düşünmeli? Önüm öndürmän diňe çig mal satýan döwlet hiç haçan baý bolmaýar, birinjiden, ikinjiden o döwürlerde ýurduň kapitaly, potensialy bolansoň şony ulanyp şoň esasynda ýaňky halka ilki başda bir hili nemeler berilen ýaly boldy. A soňluk bilen bazar ykdysadyýeti geçip bilmänsoň, tejribeli spesialistlere ýol berilmänsoň,

Ýa хотел by dabawit naprimer men togsan sekizinji ýylda birinji klasa bardymda türkmenistanda we biz meselem ýaňky nyýazowyň atasy enesi barada goşgular düzülip kitaplara ýazylypdy şolary ýatlap şonuň ýaly bilim aldyk meselem telewizorlarda ýaňky Nyýazowyň öňüne çykan adamlara pul sowady berilýärdi, ýadyňyzda bolsa. Ondan soň oglanlara sagat berilýärdi, sagadyň içinde Nyýazowyň nämesi bar, gyzlara mata podarka eden bolýardy we şo wagtlar men häzir pikirlenip oturýan-da, ýaňky aýlaryň ady üýtgedilende, hepdäniň, günleriň ady üýtgedilende, halkdan ýa-da mugallymlardan hiç hili garşylyk ýokdy ýa-da şu zatlaryň ýalňyşlygyny düşündirýän bir adam ýokdy. Ine bize meselemde iň azyndan öz aralarynda gürleş meniň ýetişen ýerimde öz aralarynda gürrüň edenleri daž meň ýadymda ýok. Nyýazowyň ölen güni meň düýn ýaly ýadymda meselem telewizorda Tijli programma görkezmän diňe baýdagyň suraty bardy we ýaňky spiker çykyp ölendigi barada habar berende meň tanyşlarym meň ýaşaýan ýerimde köp adam aglapdy. Sebäbi häzir men siziň aýdyp berýän zatlaryňyz, okap gören zatlarym we özümiň okuw döwri alan bilimim meselä Ruhnama kitabyny Kim ýatlasa, telewizora çykaryp sowgat berilýärdi we okuwçylary şoňa özendirýärdiler. Ine, Ruhnamany ýatlasaň, şunuň ýaly podarka berilýär, prezidentiň öz adyndan, ýene näme. Şonuň ýaly ulalanymyz üçin belki-de biz köp zatlary zamiçat etmedik-dä, görüp bilmedik nämeniň nämeligini diýip pikir edýän men. Diýmek şo wagt ýöriteleşen syýasat kulty galdyrmak ýöriteleşen syýasat alyp barylýardy. Ýaňky Nursoltanyň aýdyşy ýaly şolar ýaly bir bölek köçek sowgatjyk gören bolup ondan Ruhnamada terbiýe edilen ýaşlar olar näme başga ýerden bir hiç bir habar alybilenok ahyryn. Hawa. Şoň üçin indi Bu şo döwrüň ýaşlary indi ýetişdi. Şu günki agyr ýagdaýa görýä. O o mahal näme, agyr ýagdaýa olaň ene-atalary gördi. Olar ýöne çaga bolansoň, okuwa gatnap, ýejek-içegi bar, geýim-eşigi bar. A eýýäm özleri ýetişende, aha, özleri indi Berdimuhamedow döwrüne ýetişdi. Bu mahalky agyr ýagdaýlary görüp, Deňeşdirip kä adamlar ýalňyş hereket etýär. Şoň üçin biziň şu günki etýän çykyşymyz bir topar adama hakykaty açar, hakykaty görkezýär, ha gözüni açar. Şoň üçin onuň deňeşdirilenini bilerler. Nyýazow gowumy ýa Berdimuhamedow erbetmi? Hoo Berdimuhamedow Nyýazyň edenlerini dowam etýärä. Şu mahalky ýagdaýy şo döwre geçiräýiň. Edil desseňdir. Nyýazow muny şu derejä getirdi. Berdimuhamedow ony diňe ogly bilen häzir indi dowam etýärler. Şonuň üçin bilmen entäk ýaşlar bilmen etýän ýaňky hereketleri. Ondan dogry aýtdylar bir topar geçeni ýadyndan çykardy öýtýän diýip. Şo döwürdäki horluk çeken adamlaram kämahal deňeşdirip şo döwür gowudy diýýärler welin, Olar uly ýalňyş goýberýärler. Näme üçin diýseň, bu erbet zatlaň, ýene-de aýdyp geçýän, düýbüni tutan Nyýazow. Şu esasy zat aýdyp geçjek bolýanda, şu diýýänje ýaşlar zatlar diýdik biz, o zat. Esasy diýýän zatlar, mugt suwumyz bardy, mugt togumyz bardy, mugt gazymyz bardy. Watandaşlar, şu mugt suw bilen, tok bilen, gaz biziň azatlygymyzy aldylar elimizden, bara. Esasy zat şo, za besplatnoyu vodu, gaz i elektriçestvo, oni ukrali našu svobodu. Bolýar onda watandaşlar gepleşigiň soňuna geldik. Hemmäňize minnetdarlyk bildirýäs. Ýeneki gepleşiklere çenli hoş sag boluň.